iya ungari mushando pati iwe pati mudzukulu wambuya uya utore hembe yako ndotopedza uya uya utore ndatopedza zvangu kutunga tunga apa onini yanga yakaryiwa ya inda yakaryiwa ngeonini ngemakonzo zvatoita ona mai yako anobva achikutengere zviro zvakati ba kuchena kuti ba zviro zvekuchena tinoita maitirei kanyuno kujihu kujihu unono

munozvionawo sei zviri mumaminda munoionawo sei kuti nzara yatakaningirana nayo yatakaningira ndipeiwo paone nkaura renyu robhembaro mundichekerewo papo muchekepo atora mudzukuru ndikati inini hai munoiona sei nzara iyi yatakaningirana nayo namwari hei aina zvidzo namwari chinangunangu ndikati ye zvadaireketa zviya chirandu ndikati chirandu muna onini ngemunani muna gasi mwaitwa makudoro mweya onini emamutambo ndikati amuna makuzhanja machakata chakata mazhanje zvakati pure pure kone kone nemaruwa emamengo akati onini kone kone kudai kudzore nzara hakuna zvimweni kudzore nzara ponakei chakata taireketa paya tikati chakata dzinedzi kudzore kuti vantu vazopona ndidzo veione eya voita ketsomu voirya zvakakonza mushando ndikati amuna iya chirandu ndikati nzara ine yamuiona kuti ode kuti gore riya riya ngeriri zviya gore riya mani rero rakamboite ndongo riya ehe 92 mwapedza hino yonaike inobato yakaita kuti double times two yona yatakaningira nzara ine amuzvioni kumaminda kuti mvura yakazokwa hai ngokuti yakazwi kwainokona kunaya muna unini gore rinouya muna muna machi hino chiregetai chibhuyai kuti tinosara here ngekuti onini mvura dzatopere kuoma mifuya yeshe mvura yakuchina ng'ombe dzotopere kufa dzopere kufuhuka zvifuyo zveshe mashango hino hemunonyaya ndimwe koone kozinga yakovhima munoone chiro zvimweni kutoona zvakapere kutofa zvega andiri mwazviona haa kwakakonza gore ne haa namwari ndikapika nambati yei igumo renyu rakadai tinosara rinosara iri chirando kwakuchidii kwakuchidii zvino takadzire pashi kusima nevainyahamba maigarikai vaizoronda kati ndakazodhana angu kutsveruka kuti iya maigarikai makoti makoti we vaunoti kwayo nini atete ndokumbirawo nini ndikidii ndikidi newo nini nedzematanga nedzematikitikiti ndikati ndaida kumubvunza zuro ndikadana ndikatsveruka kuti iya mvura inonayo kwerimwe gasu eya ndikati i ungazoti unini atete andipumpouroyi kuti mvura inonayo pangu pega ndikati anganoda hake kuparira ngandiyarare maina nganditi mwii nditi kwaka namwari mushando iya kusheka ngaje asi rakakonza gore ratakaningirana naro rakabaakonza kuti aite nzara imweni isingatomboiti atizvinamatiri zviro zvakadaro zvidai zvatochicha zvaamba kutochicha one marure musika antu aamba kutochicha zviro kutosandura zviro kuamba kutoti mvura yamba kutonaya hayo vantu votosima tisati taguma kweshe kuna manje kunobhuiwa ngevantu vemaonero ekubanze vanorekete zvavanoreketa mushando yei chirandu zvakakonza asi kana imwe muchiri mwere itai muende we itai mubude muende eya uya utore hembe yako une mwazoteka une mwateka here chira ndipo mucheke ngekaura pautambo yakanyanya mazino angu ana maina ndatani maende ndaizodambura ngemazino zvakakonza euri mushando asi yaita yatonaka yatonaka zvayo yona tambo iyi ndeikutuka hayo asi inoonekwa ndiyani mukatimo zvatoita izvi zvatonaka zvatonaka chekaipo chirandu chekai ya chekaipo ngeunhu